Rainbow Mizo Channel a kan lo lawm theuh cheu a, vawiin hi main i ruk a ni a, thlirtu leh ngaithlatute chibai kan buk theuh cheu a ni. Strait of Hormuz-a bungraw phur lawng thenkhat te chu projectile eng ber nge tih hriat loh hmangin an kap a, heti lai hian United Arab Emirates chuan Iran atangin drone leh missile hmanga beihna thar an tawk leh tawh a ni tih an puang a, boruak tang tak mai karah Middle East-a ram hruaitute ram dang hruaitute dawrin an zin chhuak nual a. Iran Foreign Minister chuan Beijing khawpui a thleng a, heti lai hian Israel Foreign Minister pawhin German a thleng bawk a. Gideon Saar chuan tlang takin thuchah a sawi ta piap piap mai a, German ram leh mipuite chu Israel vanga him an nihzia a puan khum ta hmiah hmiah mai.

IRGC chuan Strait of Hormuz chu an pawmpui kawngpui hmang chauh lo chuan kaltlang an rem ti lo a ni tih puangin chu dan bawhchhia an awm a nih chuan Iran kut an tuar ngei dawn a ni tih vau khanna an ti chhuak bawk. Heti lai hian President Trump chuan inbiakna a inremna final agreement chu siam theih a ni tep tawh a, US-in Strait of Hormuz-a Project Freedom a kalpui chu tawpsan lei lawk tur a ni tih a rawn puang ta bawk a ni. A hmasain kan video like leh comment te milo pek sak theuh turin kan ngen cheu a, la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak theuh turin kan sawm bawk cheu a ni. Aw le, Europe ram hrang hrang ten na tak taka Israel an demna thu an chhak chhuah mekna kara Israel Foreign Minister Gideon Sa'aran German a tlawh chungchang hi bul tanna tan han hmang teh ang. Berlin khawpuia Gideon Schar chuan tlang takin thil a sawi ta piap piap mai a, Kristiante dinhmun chungchang leh a thusawi dang zawng zawng aiin German chu Israel vanga him a ni zia a sawi chuan khawvel mediate bengkhawn a hlaw hle a ni. Israel Foreign Minister Gideon Schar hian German tluaiin German Foreign Minister Johann Wedeful nen meeting pawimawh tak an nei zawh hnuah Berlin khawpuia Press Conference a nei a, Western ram hrang hrang ten Israel lakah hian Kristian te an chep a, Israel hian Kristian te a ngaihsak lo a ni tia tun hnaia an demna chungchanga Gideon Saar chuan Israel rama Kristian te tichhetu piang chu na takin Israel chuan a hmachhawn zel dawn a ni tih a sawi a, Kristian te chu ram thianghlimah hian an him a, Ngaihsak an hlawh hle bawk a ni, a ti a. Tin mi tu pawh ni sela, Kristiante dodal zawnga kut rawn phar chhuak apiang te chu na takin kan dodal a, hremna na tak tak pek an lo ni tawh thin a, chutiang chuan na taka hremna pek chhunzawm an ni zel dawn a ni, a ti. Israel Foreign Minister Gideon Saar chuan Iran indona chungchang lam hawiin thu chah a sawi tel bawk a, dan lo leh dik lo tak maia United Arab Emirates laka Iran sorkarin nasa taka beipui thlakna a kalpui chu kan dem hle a ni, a ti a. Tuipuia zalen taka sumdawng lawngte an veiva theihna, freedom of navigation tichhia Iran hmalakna hi Middle East tan hian thil pawi tak a nih rualin chu aia pawi zawk chu Khawvel inrelbawlna, world order, tam tak tihchhiat tumna a ni, a ti a. Hetianga tuipuia firfia ka chetna hi khawvel hian kan hmachhawn lo a nih chuan khawvel hmun hrang hranga a dar zel dawn a ni, a ti. Israel Foreign Minister Gideon Saar hian tun hnaia buaina chi hrang hrangte, a chhan bulpui leh a hlauhawm dante a rawn pho lang nual a, Gaza leh Lebanon-a Israel indona chungchang rawn sawi langin international community-ten min beisei leh min phut angin kum sanghnih khan Israel chu Lebanon atangin kan inhnuk dawk a, kum sanghnih panga chutianga international community ten min phutna ang bawkin Gaza atangin kan inhnuk dawk bawk a, khatianga kan inhnu dawh chhan leh inhnuk dawk tura min phutna te kan thlawpna chhan ber chu in lakah international community te lakah hian beisei tlemte chauh kan nei a, chu kan thil beisei chu kan inhnu dawhsan ramte atanga Min bei hunah min thlawp hi ni, a ti. Tichuan Gideon Saar hi a tawng rum tial tial a, Hamas firfiak pawl ten Gaza tangin mi tam tak rawn thatin Israel ram chhungah pawi khawihna an rawn thlen a, tichuan hun rei tak chung Hamas firfiak pawl te nen Israel chuan in dona a hmachhawn a, khati hun chhung zawng khan international community te remna leh muanna min tiam chunga Gaza tanga in hnukdawk tura min nawrtu ram zawng zawng te kha in bo vek a ni, a ti. Hei bakah hian Lebanon chungchang pawh rawn sawi langin firfiak pawl Hezbollah ho ten Lebanon chhim lampang rambung then zawng zawng awp bet deuh thaw a kan inhnu dawhsan hnua ralthuam tam tak nen an rawn ding chhuak a, mahse Lebanon sawrkar chu chung firfiak pawl te rawn lian zel tur dang tur chuan a hlawhchham a ni, a ti a. Tichuan Hamas nen kan buaina karah Hamas thlawpin Hezbollah firfiak pawl te chuan Israel an rawn bei ta a, Khati hun chhung zawng zawng khan remna min tiam a, in hnukdawk tura min titute kha khawiah ngeihnawm in awm lo a ni. Mahse Israel chuan heng pawi khawih thintu firfiak pawlte thianfai tur hian operation a nei a. Ram hruaitu tam tak ten min puang hian thil kan ti lo a, Israel hian Lebanon ramah hian ram bial duhna a nei lo, a ti a. Thawhrimna leh tumruhna tak tak tel loin Lebanon sorkar chuan Terror infrastructure te an ti chhe thei lo a, chung zawng zawng thianfai tur chuan Israel hian operation hi a kalpui mai chauh a ni. Mahse kum tam tak kal tawh a, remna leh muanna min tiamtu ram te chuan firfiak pawl ten kan laka harsatna an siam a, indona chawk chhuak a Israel mi an thah lai hian kan thla vang hauh a, ban rawn phar chhuak tur in awm lo a, rah be in in awm ta zawk a ni, a ti. Berlin khawpuiah hian Israel Foreign Minister Gideon Saar hi a thinrim âng chhuak a ni deuh ber mai a. Khang kum eng emaw zat kal tawhah khan Israel chuan heng firfiak pawlte nuai chimita ṭhiatdarh tur hian theihna a nei a. Mahse buaina leh harsatna te ching fel law law loin Gaza leh Lebanon chhim lampang chu chhuahsan turin Israel chu min nawr lui a ni. Chu nawr luina vang chuan beisei chhe te chauh naihin Lebanon leh Gaza chu kan chhuahsan ngei a. Chumi na hrinchhuah Hezbollah leh Hamas ho indintharna avanga tharum thawhna leh vanduaina rapthlak tak tak lo thleng te chu khawvel hian a hmu ta a ni. Tichuan Israel chuan chung thil lo thleng zawng zawng te do dalin a bul atanga kan bei that leh a ngai ta a, mahse kut kuang kua min lo thlir mai chu duh tawk loin khang hun zawng zawnga remna leh muanna min tiam a, inhnuk dawk tura min nawrtute kha min do dal tua an tang ta zawk a ni, a ti. Hei bakah hian Gaza-ah Hamas hote leh Lebanon-ah Hezbollah firfiak pawl te infrastructure lei hnuaia an dah pawimawh tak tak mai te chu tihchhiat lo, tihchhiat hma bak tam tak kan la nei a ni, a ti a. A thusawi zawng zawng hi chu sawi vek lo mai la, a point pawimawh lai te kan han la chhuak a, a thusawi tlangkawmna lampangah hian Gideon Saar chuan Israel leh German chu inthian tha partner pawimawh tak kan ni a, defence lamah te, security ah te, intelligence sharing lampangah te thawhhona kan nei a, sum leh pai dinhmun leh a kaihnawih thil tam takah te thawhhona kan nei bawk a, firfiak te dona kawngah pawh thawhhona kan lo nei tawh thin a ni, a ti a. Tichuan, chung thawhhona kan neih zawng zawng avang chuan, Israel technology hian kawng hrang hrang atanga beihna, van boruak atang te, khawmual atang te leh tuipui atanga beihna te lakah Germany chu a humhim a ni, a ti. Ram leh German mipui te humhimtu pawimawh tak tak te chu kan Arrow three air defence system te, UAV leh anti-drone system te, autonomous submarine te leh Tank windbreaker te an ni a ti a. Intelligence lam panga kan thawhona hian German chu ram chhunga firfiaka chetna leh firfiak te beihna laka a veng him a ni. German nunna a chhan him a ni a ti. Western media hrang hrang ten zau taka an lo theh darh tawh. Israel hi Kristian te himna atan hmun derthawng tak a ni tia an lo sawi chu rawn sawi langin Statistic thar ber a rawn phawrh chhuak a, West Bank-ah te, Palestinian awp chin Gaza leh hmun hrang hrangah te bakah, Lebanon te, Syria-ah te, Kristian te an pung lo mai ni loin, nasa takin han kiam a, Palestine Authority te hnuaiah phei chuan zasawm riat vel laiin han kiam a, kan thenawm ram zawng zawngah hian Kristian chu an pung lo mai ni loin nasa takin han kiam a, Israel-ah chuan kum sangkhat zakua sawmnga khan Kristian singthum sangli chauh an awm a. Dikna chanvo inang nei chungin kum tin han pung a, tunah chuan nuai za sawmriat pariat an tling tawh ni, a ti. Israel Foreign Minister thusawi hi ral khat atanga thusawi a ni lo a, thuchah rorûm leh ril tak a nih mai bakah Germany Berlin khawpuiah ngei German Foreign Minister Johann Wedeful nen Joint Press Conference an neihna a thusawi a nih vangin khawvel media-ten an bengkhawn hle a ni. Heti mek lai hian United Arab Emirates chuan Iranin drone leh missile hmanga an bei avangin nizan atang khan May ni sawm pakhat thleng atan an van boruakah khua khirhna restriction an siam a ni tih an puang a. Thlawna kal rem tih sakna hmun tlem te chauh an nei a, he kawng hi an zawh nih chuan Saudi Arabia chung zawnah thlawk kualin Muscat khawpui an thlawh khum a ngai dawn bawk a ni. Heti chung hian Emirati Defence Ministry chuan Iran-in United Arab Emirates chu rawn target in drone leh missile te a rawn kap chhuak leh a ni tih an puang a. Mahse ram chhungah hei hian chhiatna a thlen lo a, air defence system ten a zavaiin lo dang chatin an kap thla vek a ni tiin an puang bawk a ni. Hemi hnu lawkah hian United Kingdom Maritime Trade Operations chuan Strait of Hormuz-a sipaite chetna thar a awm a ni tih an rawn report a, mahse hei hi chiang kuang takin report theih a ni lo a. Hriat theih china cargo vessel han tih mai, bungraw phur tur lawng lian tak mai chu ral thuam eng ber nge tih hriat loh unknown projectile hmangin beih a ni a. Lawngah hian kang mai nasa tak a chhuak a, hetiang a beihna vang hian he lawng hian chhiatna lian tak a tawk ngei nia hriat a ni an ti a. Mahse eng ram lawng nge tih leh tuten nge beih tih hi vawi thleng hian hriat chian theih a la ni lo a ni.

Iran chuan a thiltih lo tur te a hre chiang hle ni, a ti a. Oval Office-a reporter ten Iran-a rorel lai mek te dodaltute hnena thuneihna an chhuhsak theihna turin ralthuam pek lampang a ngaihtuem tia an zawhna chu chutiang chu ka sawi duh lo a, mahse aw ka ti mai thei, Ka ngaihtuah zawk chu an mipui ten engvangin nge nawr an huaihawt lo? a ti. The Guardian chuan President Trump hian hetianga a sawi avang hian Iran-a mipuite hian sorkar do dalin protest lian tham an nei nih chuan ralthuam lampanga tanpuina pek chu a hreh dawn lo niin a hriat a ni, an ti. Buaina sosang chho mek avangin khawvel ram hrang hrang ten

Heti mek lai hian Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ten warning message an rawn ti chhuak a, Strait of Hormuz chu an pawmpui kawngpui hmang chauh in kal tlang thei a ni a. Iran in transit route a ruam hman ang lo a kal an awm a nih chuan Iran kut an tuar ngei dawn a ni tih vau khanna an ti chhuak bawk a. Iran far news agency in report an pek chhunzawm dan chuan Strait of Hormuz pal tlang tum lawng zawng zawng te chu a hmaa IRGC ten ruam hmanna an lo siam tawh. Iran in a pawm kawng chauh zawh turin hriat tirna an ti chhuak a, chutiang kawng zawh lote tan chuan Strait of Hormuz hi a him lo a, IRGC Navy ten chak takin hmanla nghal dawn a ni tih an puang a ni, an ti. US Army te leh IRGC ten Strait of Hormuz control tu zawk an ni tih an puang ve ve a, The Guardian chuan lawng tangkhangte tan hian tu thu ber nge zawm tur tih hriatthiam a har hlei a, khawi hmunah pawh che chhuak se a hlauhawm vel veka hriat a nih vangin Sumdawng lawng che chhuak an awm meuh lo a ni, an ti. Reuters chuan US-in inka hai a puan atanga Karli chhung zet chu United Arab Emirates chu boruak muanawm tak hnuaia an awm tawh hnua missile leh drone hmangin bei an ni a, US-in Project Freedom a kalpui a ni hnihna a inṭan dawn mek lai pawhin Iran chuan UAE hi a la kap chhun zawm zel a, mahse hetiang karah hian Iran Khatam al-Anbiya Joint Military Command chuan thuchhuah an rawn siam a, United Arab Emirates hi tun hnaia Iran military ten target in an bei lo tih an rawn puang a, mahse Gulf ram te hian Iran laka hmalakna eng pawh an nei nih chuan an chhiatpui vekna tur na taka chhanletna pek a ni dawn a ni tiin vaukhanna an ti chhuak a ni, an ti. Heti lai hian US Secretary of Defence Pete Hegseth leh Joint Chief of Staff Chairman General Dan Cain ten press conference an nei a. The Times of Israel chuan Tehran-in Gulf state teh a kah hnuah pawh US Defence Secretary Pete Hegseth chuan Iran inkah hai chu a la tawp lo a, US chuan i indona a zawng lo tiin a sawi a ni, an ti a. An report zel dan chuan Gulf state teh Iran-in a beihna chhan hi American ten Strait of Hormuz kaltlanga sumdawng lawngte hruaichhuah tuma hman lak chhan letna a ni a. Mahse Hegseth chuan campaign rei lo tak neih a nih chung hian kan tum ber chu inbiaknaah Iran-in inpekna thuk zawk an neih belh theihna tur atana nawrna kar fung atan kan hmang a ni, a ti a. Indona pangngai leh beihpuithlakna tak tak chu a lo thlen a tul a nih chuan. Iran Energy Infrastructure leh Iran Official Senior te tarketin beihpui thlakna kalpui a ni dawn a ni tih a sawi a. Mahse Iran sorkar leh IRGC te chuan hetianga energy infrastructure te US hian a bei a nih chuan chhanlet a nih dan tur an lo sawi lawk tawh a. Chung an ruahmannaah chuan Gulf State ram hrang hrangte target-a missile kah chhuah chiam chiam pangngai ang ngawt kha ni tawh lovin US thurualpui ramte lakah US-in a beisak hmun ang chiah te chu a let lian aiin an bei ve dawn a ni tih an lo puang tawh a ni, an ti. Heti mek lai hian Israel sipai hotu lalte erawh an tawng a rorûm hle thung a, Iran-in Gulf State te a bei hnua Israel a rawn bei ve lohna tura an vau khanna a ni ve bawk a. The Times of Israel-in an report danin IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan Gulf-a buaina chhuak nasa tak karah Iran-in Israel a bei anih chuan Sipaite chu na taka chhan letna pe turin an inpe a ni tih a sawi a. IDF Chief chuan kan sipaite hi sector zawng zawngah dah an ni a, eng thil pawh thleng sela bei let ve nghal thei tura in peih sa vekin dah an ni a. In buatsaihna zawng zawng chu hnai tak atang leh hla tak atang pawha beipui thlakna kalpui tura in buatsaihna a ni a, Persian Gulf-a thil thleng zawng zawng hi uluk takin kan lo thlithlai reng a ni a ti. Hei bakah hian nizan khan Israel Air Force Chief thar lak luh inkhawm nei a ni a. Israel Air Force Chief Major General Tomer Bar chuan kumli lai mai he hna hi a lo chelh tawh a, Israel-ah hian kum thum atanga kumli vel hetianga hotu ber nihna an chelh hnuah hian thlak thleng an ni thin a. Israeli Air Force Chief thar atana a hma a an lo nem nghet tawh Major General Omar Tischler chu Israeli Air Force Chief thar atan lak luh a ni a. Iran lam pan turin Israel Air Force te an inpeih zia a rawn sawi zui nghal a, Iran ram leh a chhehvela thil thleng mek hi uluk takin kan en fiah reng a, Air Force zawng zawng hi khawchhak lampang pan turin kan inpeih a, chutianga chet a ngai dawn anih pawhin kan chetna chu a na hle dawn a, engtik hunah pawh chutianga chetna na tak chu ti thei turin kan inpeih a ni, a ti. The Pentagon lampang erawh an la zawl dawh rih viau a, US sipai hotulu ber Joint Chief of Staff Chairman General Dan Cain chuan press conference an nei naah Strait of Hormuz-a lawngte beihna lo thleng thar hi US-in indona thar thawh leha a kalpui lehna tur khawp a la tling lo a ni, a ti a. The Times of Israel chuan heti chung hian Joint Chief Chairman chuan April ni sarhia inkah hai puan a nih hnu atang khan Iran chuan sumdawng lawngte tumkua ngawt mai an kap tawh a, Container lawng pahnih an man tawh a, US sipai te tum sawm chuang an bei tawh a ni tih a sawi lang bawk a, nimin lawkah Gulf State te Iran chuan a kap leh bawk a, chuti chung chuan indona thar thawhlehna tur khawpin Iran hi a la che lo tiin a sawi a ni, an ti. Heti rual hian Joint Chief of Staff Chairman General Dan Cain hian vau khanna hna tak a sawi chhuak tel a, US Central Command leh Joint Force dangte chuan Iran laka indona lian tham tak kalpui leh tur hian thupek an dawn hun huna che chhuak turin an inpeih a. Hmelma tute mahin kan insum theihna hi thutlukna dik lo taka siamna atan leh thutlukna siamsualna atan an hmang tur a ni lo, a ti. President thupek a lo thlen rual a, ground-a indona kalpui nghal thei turah Aircraft atanga zuang thla nghal thei turin paratroopers te chu ka hrilh thei a, thupek kan nih chuan Iran khawi hmun pawh la turin US Lethal Force te an inpeih vek a ni, a ti. US Secretary of State Marco Rubio pawhin Iran laka US-in dawhtheihna a lantir mek chu Thil tha lo tihna tana hmang lo turin Iran chu a vau khan a, America dawh theihna chu kan chak lohnaah in ngai tur a ni lo a, in tana tha zawk tur leh khawvel tana thil tha zawk a nih theihna turin mi tam tak thihna leh tawrhna pumpelh turin Iran hi inremna tana kan rawtna te pawm turin in biakna dawhkanah an lo kir leh ngei tur a ni a ti. Tichuan heng thil zawng zawng te a thlen hnuah hian tukin lamah khan

Iran aiawh palai te nena inremna kim chang leh inremna atana a hmawr bawkna, final agreement, chu lo thleng tura beisei a ni a. Chutianga inbiaknaah chuan hmasawnna ropui tak kan nei vangin kan inrem tawn a. Final agreement hi tihfel leh ziah fel a nih theihna turin hun reilo te chhung atan Strait of Hormuz-a Project Freedom kalpui mek chu chawlhsan lai lawk a ni dawn a ni tiin a rawn puang ta a ni. The Times of Israel chuan hetiang a nih mek lai hian,

Iran Foreign Minister Abbas Araghchi hian US nena an inbiakna lamaiin Russia leh China lampang a awna an thu leh hla a khawn khawm mek a. Vawiina Araghchi Beijing khawpuiah a zinna chhan ber pawh hi ram pahnih China leh Iran inlai chinna siam thatna tur te leh US tel ve lohna tur khawvel hmun hrang hranga hmasawnna kalpui dan tur chungchang te sawi ho a ni dawn a. Middle East-a buaina chungchang pawh China Foreign Minister nen sawi dunna an nei dawn a ni, an ti. Hetiang a ni chung hian US Secretary of State Marco Rubio chuan vawiin chawhma lampangah khan February ni sawmhnih leh pariat atanga Iran laka beihpui thlakna an tan Operation Epic Fury chu a tawp tawh a ni tih a rawn sawi ta mai a, White House-a briefing a neihna kha mission pawimawh tak khan a thiltum te a hlen chhuak tawh a, US leh Iran chuan inremna siam kan tum a, chu inremna chu indona tihtawp hlenna tur leh Strait of Hormuz hawn lehna tur a ni, a ti.

Beijing khawpui atangin Middle East-a indona tih tawp chungchangah hian US hnena kan inbiakna leh inremna tur chu fair taka ram pahnihte tana tha ve ve tura inremna famkim tak a ni tur a ni a. Inbiaknaah hian Iran chuan kan dikna leh kan chanvo dik takte humhim turin kan theihtawp kan chhuah ang, a ti.